Jaluong en tong' mabith manopowo pien liech mokadho Lake Victoria. Jandiko moro miluongo ni Gwada Ogot wuod piny bende nondiko buk moro mane wacho sigand oganda Luo kane otemo tene kod gima nitie ndiko mar Isaya. Dhot mathothne nitiere kama aoche ariyo madongo okiewo kendo gin joma ohero mwandu mag nam. Jondiko mang'ula machalo Ngire Bethuol Ogot Gini mano jandiko matuklu e weche mag history nondiko buge mathoth mokalo mar temo ng'iyo oganda mopogore opogore mag piny Kenya kanya korom gajwang' to hie hie kisomo weche mag historia mag uh, sirikal e sikul ting'isi ni nondwa ha mana kama iluongo ni Ber El Ghazal nyakoram gajwang'

oyawre uh, jowinjo ma kawuono mm -hmm. uh, nyinga kogot peter mm -hmm. an uh, wuod luo an wuod homa bay mm -hmm. uh, anyuolana oa seka kadipo karachuonyo mm -hmm. to gisani adak kipasi lambwe koro anyalo wacho ni an wuod kipasi lambwe Ah, ok ija karachuonyo kendo. Dong kipasi kanyo ji odak adaka. Ah, mano adier Ma- ma- Kipasi- maja skim.
yeah en skim Aha. to koro doko e kama onyuola Aha. se kaka dipa winje mbaka Aha. dawanyago junga gona lakini chopo an owuon to pok achopo Okay. koro kaka jaluo ng'a mong'e kumae sama wacho nyinga to wacho an wuod uh, seka karachuonyo Aha. kadipo Kadipo. to kamonyuola madonge ma ong'eya makachopo tiwacho ni macha wuod gweng' Aha. en kipasi lambwe Aha. Kama. erokamano modong' ahinya to itimo ang'o
Ah, e yor ah, yudo pesa kose e yor yuto itimo ang'o hie hie Um, anyalo wacho ni ah, gi sani atimo nonro mar joluo Aha. ema sani amiyo ah, I'm, I'm giving my time to it kawacho gi dho ngere Aha. Ah, ah, yor yuto A- atimo um, yuto uh, iluongo nade um, i do here and there atimo research Nonro. um, nonro Aha.
um, uh, kaka mogik ne adhi congo atimo kanyo nonro mar eh, dweche ariyo uh, ne atimo kod osiepna moro ma e piny mar uh, amerika Uh, koro na adhi kanyo to atiyo uh, dweche ariyo uh, ayudo gi otonglo moro okay. otonglo ni ema kete yor manyo nonro mar joluo erokamano maduong' ahinya erokamano ahinya e yor sombi lony mari en e siwandha mane an an jafwambo Oh, mana adier.
Uh, nagombo fwambo ahinya uh -huh. uh, to wadugu wagwenyore matin uh -huh. koro uh, lonyna an uh, timo communication and public relations okay. Uh, mane lonyna uh, masome sikul Mhm. uh, to aparo ni nyaka chop sani mano ok gima timo to amor ni atimo public relations na, ne joluo erokamano Kamano. erokamano ahinya ng'ato nyalo gombo ng'eyo ni to gin pinje adi misewuothe uh, kanyakla ny- asewuothe pinje piero ariyo kod adek prariyo gadek kamano Aha. to e mag joluo asewuothe pinje abich abich kuom auchiel mong'ere gi sani ni Aha, aha. joluo ni e pinje mage mag afrika misewuothe uh, masewuothe koso gite gite ma isewuothe gi mapok iwuothe Uh, koro anyalo wacho ni nonro dhi mbele mana kaka ne awacho kane ane uh, ramogi tv nonro pod dhi mbele uh, to kaka nonro dhi mbele kaka weche manyien medo yudore To ma an go gi sani en ni joluo nie pinje auchiel mag Afrika, uh, East Africa. To gin uh, Kenya, Tanganyika, uh, Uganda, Congo, Ethiopia gi South Sudan. Uh, pinje uh, uh, kuom pinje auchiel gi masechope gin pinje abich uh, ma en uh, anya ka kwano Kenya mm-hmm. uh, Kenya Kam, kamonyu, kam, kamonyuolie uh, gi Tanganyika gi Uganda gi Congo uh, gi Ethiopia uh -huh. kama uh -huh.
Kingiswa ni to pinje mise wuoth mar oko mar piny Kenya Uganda luo man kono go gin gi dhoudi adi
Uh, kaluwore gi nonro kendo kaka nanyisi nikech uh, kaka ndalo medo dhi nonro medo timore weche manyien medo donjo mm -hmm. koro ok adwa wacho ni magi mantie ma onge mokalo ka mm -hmm. koro kaka luwore gi kamedo timo nonro anyalo duogo ka anyisi ni mhm. koro gichopo oganda mang'eny lakini mm -hmm. gi sani mm -hmm. anyalo wacho ni gin oganda dhoudi apar kod aboro apar gaboro kamano magin mage gi mage kochako gi tanganyika ka wadhi uganda wadhi ethiopia gi mamokogo Ah, okay um, ka wacho kenya kenya nitie joluo Mhm, to joluo gi ema ne gin tanganyika mhm, koro mana kwano kaka oganda achiel Mhm. nikech ah, ah, ka wacho gi dho ngere it's one group one accent one dialect mhm, uh, same word choices wawacho weche machalre wawacho gi machalre koro macha en oganda achiel mopoga poga gi uh, okang' moket gi jarachar mhm. Uh, koro ka Kenya gi Tanganyika kwan achiel, kachopo Uganda anyalo kwano Acholi, anyalo kwano Lang'o, anyalo kwano Kumam, anyalo kwano Alur uh, Pardiere, anyalo kwano Alur Jonam, anyalo kwano um, mana kamoro koro uh, lale wiye kae. Acholi ka ok awinjo kiwacho.
Acholi awacho.
Okay.
Acholi awacho. To koro ei magi be uh, kapo nalero wach maler eh, nitie jok ma be iluongo ni assimilated Mhm. kaka kenya kae nitie joluo to nitie luo basubu masani wase yie kaka oganda wa gin owetewa kendo oka- okagomb mar tiyo gi dhok moro ni ok gin joluo Mhm. Uh, gin ne gidoko welo to warwakogi uh, watedonegi wawacho ni wan kanyakla nikech Koro- kitwa gi timbewa bende giluwo kata obedo ni nitiere kaka gin be nitie okenge mamoko ma gigoyo mar temo rito uh, kitgi gi timbegi Ya, ko- chutho chutho apa ni okang' ni ochakore machiegni Ah, nabedo kod thuolo mar bedo gi mm, jo abasuba machiegni kabisa mane ane ah, kar tiegruok mar sekondar Ah, nikech nadhi ambita high school machiegni gi chula mar mfangano kod rusinga gi gwasi koni to ne wan gi jo abasuba mang'eny to abasuba gi kang'iyo en ng'ama e chunye en ojaluo mm. kipenyo nojakanyo nojaluo mm. uh, eh, kata sama giwuoyo onyi papa jai ka wer ok ower ni an ajabasuba iwinjo mm. ni an ajaluo ma kata kwa winjo ajigijigi nyamama efina to wawinjo ni ma jaluowa mm -hmm. koro gin ogandawa mm -hmm. koro i, kaka wan gi joluo abasuba kenya ka nitie uh, uh, ganda ariyo mm -hmm. eh, e uganda mm -hmm. ma bende nowuok kumoro tinde gin achiel kuomwa Mhm. kamano to gin mage gigi Ah, nyaka sani mang'eyo en kumam Mhm. to gi lang'o Mhm. Eh, opogore gi lang'o ma kenya ka okay lang'o ma tanganyika gin ah, joluo Eh, ne giwuok e grup miluongo ni ateker Mhm. ateker grup chalo jok moting'o turkana toposa karamanjong Mhm. e grubno Mhm. to gidonjo mano gibedo absorbed gi joluo Mhm. masani kanadhi uh, wuoyo gi jokuma uh, jolang'o en aena jaluo osiepna ma jalang'o mong'ere luongo ni kizito guna Aha. kiwinjo nyingno iwinjo ka gima en nying uh, nying nying pacho madhi- kone eh, to en, en, en jaluo wacho dholuo ma en kana penje chutho chutho eh, ndalo mane aloso video moro miluongo ni luo assimilation ka ng'ato nyalo dhi ng'iye toke e, e youtube mm -hmm. uh, yudo ka natimo nakwa mondo kizito guna olerna ni to lang'o ni en, en assimilated kose en original luo to kizito guna wacho ni lang'o en real luo mm -hmm. original luo koro okay. mage ogandawa koro mm -hmm. e grubi apar kod aboro gi mm -hmm. nitie moko manowuok e dhoudi moko to tinde wakawogi gidonjo kaka achiel kuomwa kamano Eh, Ethiopia ka? ethiopia nitie grup miluongo ni anyua eh, gidak e eh, kamiluongo ni gambela gambela en um, west of ethiopia machiegni kod uh, okang' mar uh, boundary mar, uh, mar south sudan Okay. Kamano. Gi- Gine tong. Eh, Gi jo gin e South tong'. Sudan. Eh, chutho chutho jo anyua ni, Gam, ni ethiopia to moko ni, ni south sudan okay to kanyalo wacho oganda man e south sudan chalo shiluk uh, ma e group maduong' chalo pari uh, chalo um, luo uh, nitie group miluongo ni luo with the w o and apani toke kabro yudo nafas abro yud- lero ne joluo Ang'o mantie Luo man gi W to nitie Luo mar Kenya kaso jo Acholi be luongo ni Luo. Mano nonro uh, wach mabro wacho toke. Koro nitie nitie ji mang'eny grube mopogore opogore eh, e South Sudan ma be gin joluo. Kamano. Mhm.
erokamano ahinya south sudan iwacho ni gin, gin joluo mopogore kod pinjego niwacho kanyo ni drc congo bende wan gi moko Ye, kamano.
DRC Congo wan nikech gi thoth jo- thoth drc congo ka wang'e mane jobantu mang'eny yeah, mana, mana dier kendo ambe ne ogoya gi buok mm -hmm. uh, kabisa mm -hmm. uh, nikech ne ok ne ok ang'eyo ne ok achano ni uh, anyalo rado gi joluo mm -hmm. uh, e piny mar Kongo mm -hmm. taparo ni chalo ka chalo ka in jaote mm. chopo kama koro uh, information samoro lawi e lawa mm -hmm. ok iikori ne e, weche luwi luwi ging'e ni timo nonro kamano e, kaka um, kanya wacho adier ang'e ni joma neno video maseloso nyalo kawo ni video gi te nawuok awuoka kenya ni mata dhi manyo joluo mm -hmm. Uh, ma mano adier lakini mar congo to ne en kaka hawi mm. nadhi congo timo nonro mananyisi uh, toke manatimo gi gi ja America ne nwari um, university mowuok uh, Virginia iluongo George Mason University from Virginia United States to kachopo uh, to koro ing'e ni ka an Congo uh, an expert koro yudo ot ok yot ok anyal uh, dhi uh, kamoro to anyise lando nadwarore Mm. Eh, koro nyaka manyni to koro komanyno ka maber to kachopo e boda to Congo nigi insecurity mang'eny koro ing'iyo ji ahinya Mm. to agocho ne uh, landlord obiro kawa e boda nikech nakwongo chopo ne osiepa ma Amerika chon. Mm -hmm. To kobiro kawa boda to narwako lawa mondik ni KP Travels mm -hmm. mar YouTube channel nake arwa gini mm -hmm. to openja ni oh, mana ang'o uh, penyise mano YouTube channel mm -hmm. uh, mhm. to penjo ni to itime ang'o to koro kawo link to ng'iyo mm -hmm. to yudo ka timo joluo to nyisa ni ah, jaoda jaluo Mhm. apenje ni to donge in jakongo ni "Eh, to jaodi nyar kenya ni aa jaoda nyar kongo koro kanye magini to nitie Oh. joluo kongo nise ni "Eh, nitie joluo kongo Mhm. koro kanye ma- kaka nawanyisi ni chopo kama wach lawi Mhm. an adhi kongo timo nonro mopogore

Apo ni koro wasetieko pinje auchiel go ma oganda luo nitiere apar gaboro. Kamano. Okay. Nonro pod imedo timo? Nonro pod amedo timo nikech uh, mana kaka um, nanyisi cha mm -hmm. uh, dwaro ni ng'ama dhano uh, nonro iwe mana ka koro itho iiki mm -hmm. uh, nyaka ibed ng'ama ng'iyo oko mm -hmm. uh, nikech na kaduoki chien kanachako ne ok achako nawuok ni an ng'at madhi manyo joluo Mm. naneno gimoro achiel to afuato lerno kaka aluwo lerno to ler moko chako biro Mhm. koro nikech nachako gachiel mane jo padhola kende apa ni wiya nowil nokawacho padhola ni, ni uganda be to ayudo ka nitie ji mang'eny koro miyo nonro pod awe dhoge nono Mhm. Ah, ma, wach maliekore mayudo gi sani en ni nitie oganda luo e piny mar central african republic mm -hmm. uh, nyalo wacho ni afrika madiere mm -hmm. kod piny mar chad mm. weche moko be mawacho maliekre ma pod ok anyal miyo uh, weight ahinya uh, mag senegal uh, nigeria to kanyo anyalo wacho gi dho ngere ni am still a bit skeptical mm -hmm. to nekech gigi um, omwom gi agoli ofuka mm -hmm. ka aketo e wach mar manyo joluo mm -hmm. adwa ni sama wuok ma atiyogo ma wuok ka an gi atamalo prochiko mm -hmm. eh, kuom yiena mm -hmm. ni anyi ayudo joluo kono mm -hmm. koro gi sani pinje maketo eh, list na mm -hmm. en central african republic to kod Chad. Mhm. Kamano. erokamano nigeria kanyo kituomo to higa mokalo bang' weche mag yiero oganda luo nochako tiyo gi nying mari ni wan jo igbo Eh, yeah, kamano, kamano. koro ang'e ni mano biro miyi yoni to bende dibed ni joluo ni kaka ji ne wache cha wan gi laye moro gi jo igbo koso nang'o kinono mano tinon mano nyakwara mga jwang'a Ah, ah, abiro nono, abiro erokamano nono. saa ariyo gi dakika prabich eh, saa ariyo odong' gi dakika moro mar adek kende nyakwara mga jwang' Saa ariyo mar okinyi weche manyien e macho. Gie sani adhi e duka matin ka waduogo to abiro gombo ng'eyo ni to en ang'o mane odhiri hie hie mondo ichak timo gigi nikech ok ogima yot ok ogima yot en saa achiel gi dakika prabich gabiriyo mar okinyi wayudo ote kete mana ka